Ya selamat betemu baru nuju semua subscriber youtube channel panggau libau kelebih lebih agi ngagai kita semampai support. Cherita indu chengkang iya. Nang sigi semampai dianti munyi ku bala nang sigi semampai ditunggu munyi ku sida ke madah. Nyi sinu meh ninga ne pia iya. Tang kati ku enggau deh cherita tu nang sigi dipansut ke aku ninting hari satu lalu tempung iya ninting hari empat. Au ingat ke nyau. Nyadi terima kasih mega ngagai kita ti semampai sapot enda leju-leju nyukung pengawa aku enda leju-leju nyukung channel aku tu. Nyadi. Kesekali tu, aku deka mai kitai ninga ke tambung tusun sereta indu chengkang iya nya ke enam belas. Nya, ingat kita wai dini kitai ngelaka ke tusun ke lima belas ari nya? Nyadi ba tusun lima belas ari nya kitai ngelaka ke senentang ensuna ke mandi lalu bisi tepeda ke siku indu nepia iya dalam mimpi nya. Nyadi ba sapa indu nya deh? Nya, ba ditu kitai deka nemu au. Nyadi kitai duduk jenuh dulu anang goi ingat anang goi raga kitai. Aku nusi kitai ensera. Nya. Wit munyi ke rimang anak nepik iya, ila menti bisi anak ila. Oi ila maku nusi ke anak ku cerita tu ila. Sebedau tinduk malam ni cerita tu, cerita nama lagi ni benam lama, cerita uhh tajuk bungai pendu ulah tedung, cerita pengayau setangkai, keling sakit, dayang rindu. Mayuh lagi lah mayuh lagi cerita ku. Ila maku bekunsi enggau kitai semua o. Nyadi ba dalam mimpi Ensunah nya baka tu ku munyi indu nya o. Kitu saum ditu tuah mandi. Pia ku indu nya ngepai. Hah, sapa indu nya kini? Iya ga bajik, iya ga badas tubuh. Tubuh iya ga burak amai. Buk iya ga manah amai enda ngeletang baka engku utai jurus buk iya nya. Apu tu perutut ku meh bajik. Pia ku Ensu Nawai sambil mutap diri dalam ati. Iya iya kenya tadi sambil belubah, lubah-lubah iya mansang ngagai indu nya tadi dah. Datai Ensu Na ba endur indu nya ke mandi nya tadi, dia pan iya enggau indu nya duduk dia. Nyi Wai, enti hari nyau niki mata panas pegila, di nurun mandi kitu au. Aku nganti dimandi ditu pegila kala orang nadai meda tua mandi maya nya. Ingat ke nyau pegila enti maya mata panas niki. Ananak deh meni kitu aku nganti nuan ditu. Pia ko indu nya wai. Madah agi Ensuna. Ensuna tadi enda nyaut nadai nimbal tang iya berunding ka nemu sapa indu nya ku iya. Alus mat bunyi nyawa indu nya wai. Tang merdu ja bunyi nyawa indu ke madah munyi nya. Deh nya indu nya bejaku baru meda ensuna nati nyaut iya. Ingat ensuna, niki mata panas pegila di nurun mani kitu aku nganti dik kitu. Ila, nemu dik, sapa aku wai. Hei pegila maku madah ke dik. Pia ku indu nya bejaku baru madah enggi ensuna deh. Aaa udah nya tadi. Ensuna pan alu nadai agi ke memimpi. Iya perlu dani wai tengah malam buta tadi. Dani ke nyap nya tadi iya enda enggat laban maya nya agi bedau entu tawas nar deh kira urung ngan pukul tiga pagi baka nya. Aaa tinduk baru meh ensuna tadi deh seraya nganti ke hari pagi. Nyadi kitai lalu. Mutung cherita tu ngagai pagi siti au aa iya meh mata panas niki ensuna pamandai nurun ke pendai nitih ke jaku indu entadi dalam mimpi iya deh. Baik iya genuk baik utai kena mandi tadi lalu baik iya gari sida iya sebilik laban iya ka mandi deh. Beji enda enggau ensuna mandi pagi nya laban ensuna madah. Nadai lama mandi, mina masuk gari aja udah nya lu pulai lagi pia ku beji ku pia kun Suna nyut beji. Tan taja pia ati beji irau. Irau laban Suna tu engka nya agi takut kini ba menua dia engka nya nangin ke bisi orang ngachau kini ba menua dia pia ke tadi tang beji pechaya kun Suna. Enda mih nitihka ensuna entadi sida iya mindai ba rumah mih sida iya tadi deh. Aa bejalai mih ensuna tadi nurun ke baruh kin ngih pendai kin. Lebuh iya datai di pendai dia deh. Dia ensuna pan lalu malik wai ngagai ujung batu undur ke ulu pendai sida iya nya deh. Dia iya tadi. Tang bisi meda orang indu wai duduk mai sintung. Masih masai ga sintung ndabei indu nya ngimbai ba tisi iya dia ke duduk nya deh. Mata ensuna meda indu nyari belakang iya lalu nemu. Nya indu ke dipeda ku dalam mimpi tadi apu amat meh ku indu nya. Amat datai indu nya. Sapa meh indu nya anak anang indu nya antu legi. Nyi, pia ku Ensuna wai meraga mati diri ke enda nemu sapa indu entadi. Sebedau Ensuna ngelawa indu entadi deh wai, iya bisi malik ke belakang dulu engka tepisi orang nitih ke iya deh peda nadai ga orang. Palik iya kili nadai ga orang, endang sigi nadai orang mani maya nya deh. Iya pa tadi palu belubah lubah-lubah iya ngagi ulu ke endur indu ngeruduk entadi deh. Bejalai maya kin begadai-gadai datai iya ba din dia iya Bisi meda indu nya alu merening iya wai. Indu pe nya tadi palu tuchum nya naka pemajik-majik utai diu ko Ensuna nya. Udah nya tadi meda Ensuna udah datai, indu tadi lalu madang iya. Wai duduk ditu wai. Mani ditu tua. Pia ko indu nya nyapa tudah Ensuna. Aa, ensuna pan lalu ngingkaska sandik raga iya lalu ngengkahka nya ba tisi penuduk iya dia. Maya ensuna entadi udah ngindik kaki ngagi ai deh lalu duduk ba batu dia tadi deh, dia indu nya tadi bejaku baru. Aa, simpan ngedi nya ensuna. Tu kena dimandi. Perengka tu ke dibai aku tu batu perunsut pangkal enggau pau tu, tu kena nuan mandi ngena nuan nya simpan nuan baru. Pia ku indu nya. Sambil iya bejaku tadi lalu nyuaka Zuna bisi utai ke baka sarang sabun ko kitai diatu nya deh. Suba ukai bisi sarang sabun deh nama utai ke baka genuk nya meh kena orang nyimpan utai perengka mandi pia ku iya tadi. Zuna enda munyi tang nitih aja jaku indu nya tadi. Iya perlu nyimpan baru sarang sabun tadi ke engkah ke ba raga iya deh nya iya lalu nyambut sarang sabun indu ke diberi nya tadi deh. Udah nya tadi indu nya perlu bejaku. Udah tu ila wai. Baka iban nya medi ila. Badu agi di baka ati kita chengkang bepakai agi isi mensia. Lalu bebalik ati enun ila baka ati kami mensia. Anang agi ati di ka pakai ke mensia. Ingat kita menua din badu medi ila wai. Enti diudah mani tu legi. Oh wai aku ngai nak madah ke nuan. Ditu menu di idup. Pemadu iya dipulai kin. Nya. Laki di nya. Nya di natu enda jadi enggau beji laban iya udah nyelamatka pengidup di lalu mai di menua kitu. Selamat di ditu enda ngirau di wai. Pia ku indu nya wai nambung jaku iya. Udah nya tadi indu ntadi lalu angkat iya perlu ngauk ai ngena genduk Danya tari ai tari Apollo tanjah iya ngagi pala Zona nyi lalu masah ke tubuh Zona nyi sekali indu tadi tak meri iya mandi nyi nemu kita wai maya indu tadi ke nuang ai batas pala Zona nyi tadi Zona berati ke ai tadi ke labuh neritik ngagi ai amai amai ai sungai tadi deh dia iya meda nyu pupu ah utai ke labuh ari tubuh Zona tadi una burak. Tang iya tadi bedau ngena sabun pihak ke tadeu sabun orang kelia okey baka deto nyi aku enda melu madah kita baka ni sabun kelia au udah nya tadi tubuh ensuna berasai berat tang enda agi enda agi tumbang dia meh tadi Di dia meh tadi tubuh ensuna deh lalu lempung baru udah nya tadi ati ensuna asai ke bebali wai ati iya ke tajam sigi murih ke bansa chengkang pan enda tajam agi nyu bebali nyadi manah baka ke diatu nya aaa maya nya tadi ensuna ngasai ke diri baru dani tinduk. Enzuna ngasai kediri baru baru dani hari luput. Enzuna ngasai kediri baru enchelak meda dunya. Pengudah indu nya meri amat nei. Um indu entadi perlu bejaku baru. Wai. Dalam sintung tu ngepan di wai. Enggau, ubung kena ding ngebat. Anang irau dek lah laban indu Iban suna kelebih-lebih ari nya baka indu baka nanti nya. Nadai indu Iban kelebih pandai ga ari tua tu ai enti begaga ke utai ngaga puk tembu sehari. Udah tu, tau ding ngebat wai, baka kebat aku meh kebat dik ila tajam ati ngaga utai nadai enda ulih nadai enda temu dik magang-magang semua utai kerja di rumah tauka di tanah. Enti nanti nya mekit ding ngebat maya nya ila, alai laban dik. Empai nenun iya enggau dik udah betengan kain tenun dik ila. Jauh iya alah laban dik. Anang dik Nangi nampil Iban laban kami Iban chukup manah sereta siru enggau begulai. Taja siku dua bisi ke papas ke dik ila wai. Anang enda peduli ke nya ingat dik. Kereja ke pengawa enggau ati ti jurus, kereja ke pengawa enggau ati ti ransing. Pia ku indu nya nyuak ke sintung entadi ngagai iya. Nyadi Insuna palu meda utai dalam sintung nya sekali peda iya wai nemu kita nama dalam sintung nya. Ngepan indu genap magang-magang magang dalam sintung nya nya. Udah nya tadi indu nya tadi pan lalu bejaku baru, Wai Insuna, aku tu meh kumang. Ke enggau dik betemu dalam mimpi. Libuh tu berandau ditu laban ila mansang dik ngelala aku. Diatu pulai dik enggai ke entua dik nanya lagi meda dik kelalu lama mandi. Ingat ke dik. Aku tu kumang ti udah nulung dik. Pia ku indu nya bejako enggau iya. Ensuna enda meh bejako. Iya pen lalu meda Kumang tadi deh. Makin lama makin nayas, makin lama makin serebas utai dipeda iya. Pengujung kian nyau nadai meda kumang ke duduk batas batu nya tadi. Nyeh. Meda baka nya iya perlu beguai-guai weh. A niki ke tanah ke tadi, niki ke jalai tadi sambil mai raga enggau sintung tadi deh. Pulai ke kerangan pendai kin baru. Datai ia ba penait entadi mandi meh baka selama lalu bebasu gari udah nya deh. Betembu pa nama semua ensuna pa lalu mulai ke diri ke rumah sambil ke nyandik sindung ke diberi kumang agi ia nya tadi. Ensuna ke niki rumah nya dinga kita cherita tu legi au nyadi nyadi sida itu sebuat legi. Lebuh ia ti mansa ruai sida nanti ke pulai mandi entadi deh. Dia dinanti lalu nyindir ia bejaku wai. Eh wai. Madas kediri deh kita tumu pagi tu. Bedau temu ai pemadas kita nya kada ke nemu ngebat baka kami. Nama tuju pemajik enti semina ka pemandang aja enda nemu ngereja utai di rumah tu ke ditanah nadai meh guna nyi. Pia ku Nanti benung ngirit ubung ka ngebat pensut ari bilik entari ngam besatup enggau Ensuna ba ruai sida iya. Tang Ensuna sigi nelap amai Amat mejaku indu ke nya tadi ke tajam enda bepending adah tang iya ingatka jaku Kumang enti ali anang pedulika jaku orang ke besindirka iya. Baka nya ke tadi au, iya perlu bejaku dalam ati. Amat naru utai sebut Kumang nyin tadi. Ngai endar iya alah ari aku ne. Pia Kun Suna bejaku sambilka bejalai lalu tama ke bilik sida iya deh. Em. Bedau datai beji tadi indai. Pia ku Ensu Nau sambil leka bejaku entadi baru pulai nganjung sintung agi peninduk seduai beji ke entadi nya batas entadi deh iya alu ke dapur. Udah nya indai beji nyaut. Ahh bedau endu enda nemu kini kiai bejalai tadi nadai madah iya mindah tadi endu tumoh tak nurun ari ujuh bilik nya tadi nangkin duku. Pia ko saut entua indu iya ke benung idup ke api ka nyumai lauk deh. Menyadi beji ke indu nadai ba dapur laban ke nyapi anak iya ba ruai deh. Ba bedau lama aaa bedau lama Ensuna enggau entua iya mela lauk dia di beji datai mai ruas enggau ikan enggau gerama engkabang penuh bubu baik beji deh. Endur ikan endur gerama tadi nya. Semadi ke nyebut ikan enggau gerama. Ingat kita wai aku ke pulai empai lama deh ke rumah empai lama ooh kedi apai aku kedi ku madah kita iya madah jang ku iya pegila tumu tu adah nei kin tu muto kin aku mai deh ngabas bubu ke datan ku ba ai pudan deh nari nya ku iya ngeno aku. Oh nama deh gagit mati aku semalam malam nya wai. Tinduk maku ke di nama dani pagi pegila lu ngambi aku raga lu begari udah tembu ngintu diri pagi nya. Nyau kami due apai ngabas bubu sungai ri sungai pudan kin nemu kita datai din. Enda ngasuh apai ku ngangkat bubu nyaku ngangkat ke iya laban ka meda nama ti dalam nya. Sekali nemu kita dangkat ka aku nama ti dalam nya. Ikan bisi, grama bisi entadi undang bisi menya tadi ku madah kita nama agi ari nya. Ey macham utai nyedia ari nya nyi. Nama deh tepantu pengetu udah anak ati aku ka belawa ke ikan sungai nyi. Ey ngelimpang mih met aku tau. Bah sambung baru anak nganu ah aku tu becerita deh. Ila mah aku ngambi video enti aku pulai lah anak ne meda kita lah au. Keni gaya kami menua deh ngabas bubu. Ooh ke nya aja mayuh au ngiga ikan din. Makai meh kami seri ndai tengah hari nemu kita wai manis udu wai teluk gerama lalu lemak dempa enggau asi angat nye ngam mega maya nya gerama benung betelu deh nye nyai nyadi bala peninga nye lega ka aku naka tu dulu cerita kitai au ba tusun ke tujuh belas ila baru kitai betampung baru au. Bekeni ke cerita beji eh bekeni ke cerita nanti enggau ensuna tu ila nya jaga nya ensuna nya nanti deka napat ensuna. Suba sigi pengawa orang ngi suba sigi pengawa kita ke indu dara nya suba wai menyadi semua ke ni kita ke indu nya. Beranyam meh betenun meh ulah kita suba nepiak iya. Sigi pengawa indu rumah panjai deh tang diatu pedih amat ke meda pengawa baka nya nepiak iya bai ubah pemansang atur dunya menyau nyadi betemu baru kitai ba tampung ke tujuh belas ila anak ningat begulai enggau admin support channel admin selalu admin sayau kita semua subscriber channel admin ingat sigat semat selalu ari aku bujang pegari bye bye.